Merhabalar herkese. Meniň adym Jora, familiýam Hesenow. Men müň dokuz ýüz segsen dördünji ýyl dogumly, kyrk ýaşymdaýyn. Amma bu iş bilen tanyşdygyma poçti alty ýyl bolup barýar, bäş ýyldan geçdi.

Munuň ýaly ýeňil gazanç hiç haçanam ynanyp bolmaýar. Ýaşlykdan gözüň açylandan şo zady görüp ýörensoň akylyňa gelmeýär. Näme üçin? Tim bolýa bizler biziň ýaşadyk ýerimiz onuň ýaly ösmedik ýer. O ýüzdenem bu birazjyk wagt aldy meniň muny algylamagym üçin. Olam meniň näme durumdan ýaňky aýdyşym ýaly beýnimiň o kadar gelişmedigi sebäpli onuň ýaly frazy algylabilmedim. Forever Living kompaniýasy bul internet magazin. Menem edil hemmäňiz ýaly iş işläp aýdaýyn bir azyndan bilmen sanyny sanamok ama tap alyp görseň sanyny ýigrimeden geçendir meniňem şu işimi degişdirenim. İşde iş görýärsiňizler, sen göwnüne ýarasaňam ýa seniň göwnüňe ýaramaýar, ýa-da sen işini oňat görseňem sen olaryň göwnüne ýetip bilmeýäň. Her hili durum bolýar, o bolýar, bu bolýar, hiç kime name bolýar. Işi name edip bileňok, begenip saklap bileňok. Hasam koronawirusdan soň gördüňizler, öz işi barlaram işlerini näl ýitirdiler. A bul forever biznes bolsa naborot koronawirusda ýokara galdy. Patamu şda öýden çykmasyz edilen iş. Bulam nawuk özüne bir nawygy döredenden soň gerçekden öýden çykman edilen iş. Birbada şu zatlary algylýançamam maňa zor geldi. Şda forever biznesi bilen mundan bäş ýyl önje tanyşdym. Amma eşden wagtym Firawna öň ýargyly dawransamam öz-özüme näme diýdim, Jon, özüňe şans ber, senden hiç kim näme edenok, git araşdyr gör, ondan soň näme et, karar berersiň. Amma o ýerde tamam diýdim, men kaýt et diýdim, näme diýen bolsa kaýt et diýdim, etdi. Ama men maňa zaman ber diýdim, iki, üç gün köp däl, men muny oňat araşdyrjam, görjem diýdim. Eý, tamam diýdi, o hiç hili name ýok diýdi. A gerçekden araşdyrdym, gördüm, meni bir adam däl, primerno ýüz altmyş sekiz döwlet meni aldamara, o patamu şda meniň gören wideolarym on ýyl öň, hatda ondan köp irden bäri zyňylan wideolar bar ekeni, meýtgen bir meni aldamak üçin o wideolary zyňmazlar. e, Google-a girip ýazsaňyzlaram, YouTube-a girseňizlerem, e, aýdala sosial mediýanyň lüboý lüboýda ýazsaňyzlaram çykyp durar. Forever Living kompaniýasy. Forever Living bulam internet magazin. E, Iki minutda, iki minudam däl, bir minutda özüne internet magazin açýarsyň, meselem aýdaly, nirde ýaşaýan bolsaň durduk ýeriňden ýüz altmyş sekiz döwlet bilen kontrakt baglaşyp, legalno, dokumentalno hemme zadyň işläp bilýärsiň, seniň eliňde internet magazin bar. Şonuň ýaly internet magazin, edil ene Amazon, Aliexpress kibi internet magazin, emma bunlardan söwda edip bolýar, pul gazanyp bolýar, bolýar satyş edip alyp üstüne goýup. Farewilingde näme sen partnýorski kontrakt baglaşýarsyň. Bu partnýorski kontrakt saňa edil telefon nomeri, ID nomer berýär. Ol ID nomer edil seniň eliňde telefon nomeri ýaly hemme ýurtda geçerli Edil pasport nomeri, kimlik nomeri ýaly ID nomeriňiz, hemme ýurtda geçerli ID nomeriňiz. Daže mirasam berip bilýärsiňiz çagalaryňyza. Aýdaly, gelniňe, doganyňa goýup gidibilýärsiň. Ine bu platforma, internet-magazin, her ýurduň öz namesi bar. Kompaniýa sizlere hemme zat bilen özi üçin edýär. Produksiýasy bilenem, dostawkasy bilenem, dokumentasiýa bilenem, hemme zady bilen. Sizleriň edeniňiz bärde mugt obuçeniýasam bar, hemme zady bar. Ýeter ki sizleriň sizden talap edilen zat özüňe wagt bermeli, Özüňi obuçaýmy adam bolmaly, hemme zat öwreniji adam bolmaly. Ana onda siz hemme ýerde-de gazanarsyňyz, ne tolko Faraýewrda, liboý ýerde-de gazanarsyňyz-a. Indi islegiňiz bolsa näle ýaşamak istersiňizler? Gerçekden şu soragy telefonyňyzyň ekranynyň öňüne goýuňlar. Gerçekden gündedem motiwasiýaňyz düşen wagty, günde bir näme bolan wagty ne tolko bu başga bir özüňiz motiwasiýa beren soragy Ine, düwün bir şunuň ýaly partnýorlarymyz aýdýar, hat ýaz goýýar, şo hata name diýende görýän, e, motiwasiýam düşen wagty, nastreniýam name diýende uçan wagty men şul haty görýändan ýene-de, e, höwes edip başlaýan. Işde hemme zatda-da şu gerek. E, şul işe gelip, meselem, men Faraýewrda gerçekden, e, şu zatlaryň parkyna bardym.

Indi dopolinitelny dohod kö semeýniň býujetine gapdaldan ek geler. Gerçekden bir bada onuň ýaly bolar, soňlugyça gerçekden polnusda pulluk meseleleriňizden dynyňyzlar. Öz-özüňe naçalnik bolýarsyň, başga adamlara kömek edýärsiň. Gerçekden durmuşyňy

özüňiz açsaňyz arenda ýer tutýaňyzlar, aýdaly gidip towar alyp gelýäňizler, towary üstüne ýene pul goýup, meselem, oňa-muňa tanyşlaryňyza aýdýaňyzlar, menem magazin açdym, indi başga ýerden alma, gel menden al. Idi olam tipa postreniýe, öz-özüňi reklama etmek diýmek, men magazin açdym aý diýesiňiz. Tradisionny biznesde Edilene sizem şu dereke içme o tradisiony biznes. Meselem hazir bimlerden aýz birden alýan zatlaryňyz ana tradisiony biznesiň zatlary. Fabrikadan gelýänçe ortada bir giden tä arajylar bar olara gidýän pullar bu gelýän produktlar goýulýar. Näme üçin indi? ony rashodyny ýapmalar. Meselem aýdaly, ýüz liralyk zat bäş ýüz lira bolýar siziň eliňize gelýänçä. Forever Living-de näme diýýär? Siz göni çykarýan zawoddan, Amerikadan gelnen näle-näme-de bolsa şol bahada alýarsyňyzlar. Hatda onuň üstünden siz pul gazanyp, adamlara bu işi düşündirip ol adamada kömek edip bul adamam diňlese seni sen onam biznes partnýor edip bilýärsiň indi näme üçin bu idealny biznes e gerçekden sizler häzir öz biznesiňi açjak bolsaň müň dollara dämezde biznes açyp bileňiz ýoklar näme üçin bir suratçy bolmak üçinem bir aparat gerek bolsada aparadyň özi üç müň dollar dört müň dollar bir wagtda häzir aýdawm oturmaýyn. A bärde siziň uje internet saýdyňyzam bar. Internet saýt açmak üçin saýdyň özi ýedi-sekiz müň dollar. Indi we produksiýaňyz unikalny. E, riskiňiz ýok, men bankroda düşerinmi, näme ederin? Ýok, siziň karman rashodyňyz. Sen gündeki sogjak puluňa, aýdaly, alty aýda, bir ýylda sogjak puluňa bu biznesi gurýarsyň.

Pul, pul kesmeýärler sizlere. Sen pul kesýärsiň. Sen maňa şu pul gerek diýseň, şo pula laýyk sen özüňi hazirleýärsiň, özüňi şonýa bilgili edýärsiň. Näme üçin indi bärde hemme bilgi berlip dur, hemme nawutlar bar. Sen özüň, öz-özüňi hazirlap, sen özüň hemme zada taýyn bolsaň boldy, ýeterkä. Seniň isledik puluňy gazandyryp bilýäs. Parerlink kompaniýasy bu ýer ýüzünde aloe vera öndürip ösdürmekde iň ulakan kompaniýanyň biri. Ýüzde dogsan prosendi ýer ýüzündeki aloe vera öndürip ösdürilýän plantasiýasy sobstweniý özüniňki kompaniýanyň. Aloe vera diýen wagtda näme aloe vera gelýär? Stoletnik göz öňüne. Stoletnik däl. Ýedinstwni bir görnüşi bar, bulam latynska ady barbadensis muny içden iç bolýar. A stoletnikleri içip bolmaýar näme üçin? Onlar Daşdan kullanyp bolýar, içden kullansaň olar rakowy kletkalar, goýundyr ýa-da wraçlar aýdýar o dogry. Amma bul ýedinstwni bir görnüşi, latynska ady Barbadentsmins, muny içseň naborot oýanjak bolup oturan rakowy kletkalaryňyzyňam öňüni alýar. Ine şu ýerde görkezikli daşy kullanylmaýar, içi kullanylýar. Ine bul zawoddaky bolt näme şu mesele mana Rexnor osnowatelýa firmanyň Arizona döwletinde, Arizonada, Amerikanyň Arizona ştatynda bu Rexnor bu işi gurdy. Tek başyna gurdy. Indi Rexnor aramyzdan çykdy. Şu wagt ogly Grekmona goýup gitdi. Öz naslýestwosyna. Häzir Grekmon bul işi alyp barýar. Parewlink amerikansk kompaniýa müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda guruldy. Uje bul kyrk alty ýyldan bäri ýer ýüzünde işläp dur, optowy pokupka, sistema keşbek, legalnyý biznes, bir ýüz altmyş sekiz döwletde legalnyý, iki ýüzden abar produksiýasy bar, besplatno registrasiýa bolup bilersizdir, gotowy sistema obuşeniýa, françaýzing, wostrebonnyý produksiýa. Şu zatlaryň hemmesem, meniň şu ýerde näme aýda oturan bolsam, hemme aýda oturan zatlarym gerçek zatlar. Muny menden soňam sizler özüňizem edil meniňki ýaly adam girip arkaýyn araşdyryp gözläp bilip bilersiňizler. Dokumentasiýa aýdaly sertifikatlaryna gezek gelende hemme ýer ýüzünde bir sertifikat bar bolýan bolsa bir firma alýan bolsa şonuň iki gaty bilen bar sertifikatlary meselem elementarny GMP sertifikat her kes alyp bilenok her bir firma alyp bilenok näme üçin potamuşda sen o GMP sertifikat almak üçin sen hemme tarapdan ol GMP sertifikatyň namesini goldamaly. Ol firma hemmesini hem goldaýar. Halal sertifikat bar, kaşer sertifikat, GMO, wegan, ISO sertifikatyň üçüsem bar. Indi işleşen kompaniýamyzda uçanlar hemme professional, professor uçanlar, Garwardska nameleriň uçanlary. Aýdaly, Öz atlarynda tabii bularam bizler ýaly adam pula işleýärler ýene pula işleýän diýendedem öz abraýyny pula satyp ýörýän adamlar däl potamuşda bilýärsiňizler pul tapylýar ýene abraý tapylmaýar bul adamlaram o ýüzdenem i işleşen wagty düzgün kompaniýa bilen işleşýärler i çykaran önüminiň yzynda durar ýaly kompaniýa bilen meselem Kompaniýa bilen gepleşýärler, men şunuň ýa şunuň ýaly zat çykarýan, sen ondan daşary uje hiç hili goşmaça işle, hiç hili özüňden bilgisiz näme goşma diýip aýdýar. Gerçekden hem kompaniýa bilen ylalaşyp, kompaniýadaň bular bilen ylalaşyp, şonuň ýaly işleşýärler. Indi häzir günümizde iň pullanýan, pul berilýän zatlaram ine Kilo kontrol gerçekden häzir iýen zatlarymyzyň hemmesi görýärsiňizdir gyşdaky önümler ýazda-da durandyr, ýazda-da gyşyň önümleri durandyr, lýuboý bir ýere barsaňyzlar nämeden hemme himikat zatlar bilen gormonal zatlar bar. İşde o ýüzden gerçekden häzir naturalnyý produksiýa nam etmek gaty zor. I uhod za kosmetika öz ýüzüňe erkekler bolsun, aýallar bolsun häzir görýäsiňizdir. Botokslar ýapdyryp, şunuň ýaly ösüp barýar. I liçni gigiýena bu zatlar, i liçni gigiýena sizler el-ýüzüni ýuwmaýan adam ýok, dişini ýuwmaýan adam ýok, günde banya almaýan adam ýok. Hemme kimem näme diýip, gündeki kullanýan zatlaryňyz. Kim pul çykarmaýar bu zada? Sen Iýmäňi azaldyň, ýene şampun sabunyňa, diş majunyňa alýarsyň. Ol gerçek zat. Sportiwnyý pitaniýalar indi häzir gördi wagtlar we gerçekden sporta önem berýärler. Näme üçin? Patamu şda sen diňe häzirki durmuşda gormonalnyý iýip-içilen zatlarda güýçli witaminler bolmansoň organizmimizi sagdyn saklamak üçin sport bilen zanimatsyz etmek gerek. Pişşewoý dabawkalar. Indi meniň häzir bärde sizlere nam etdik zatlarym. Şu zatlary sizler günde zaten alyp, siz meniň häzir görkezip oturan Forever Living-iň kompaniýasynyň ürünlerini almasaňyzlaram şu zatlar hemmäňiziňem öýüňizde bar. Ýöne hoş-ni-hoş sizler alyp kullanýarsyňyzlar. Amma nämeligini alyp bile, bileňizoklar. Içinde näme sostawy bar, reklama edildi, alyndy, alýarsyňyzlar, kullanýarsyňyzlar. İşte meniň häzir özüm edip ýören zadym. Sizlere-de şu zady öwredip otyryn. Men öz kullanyp oturan zadyma sizedem öwredýän. Hem men bu kullanyp oturan zadymy bilip kullanýan, hem maňa peýdasy bar, zyýany ýok. E, daşyndan meniň gerçekden meniň haýatymam degişdi, meniň durmuşymam üýtgetdi. E, men hemme tarapdan, finansowy tarapdanam, saglyk tarapdanam, hemme tarapdanam sizlere-de buny öwredýän. Sizlerem muny kullanyp, e, muny Gerçekden oňat zady paýlaşarsyňyzlar adamlar bilen. Indi soklara osnowaniýasy, meselem sary butuse ýüzde dogsan dokuz nokta ýedi desap aloe vera, içinde iki ýüzden fazla aminosid dogal, on sekiz aminosid, ýigrimi mineral we on iki witamini bar içinde. bizere dowal bolan, hiç hili daşdan däl, o prirodny bar zatlar, biziň organizmimize ýetmeýän zatlar, ine şol aloe weranyň içinde bar. Eee pitjik bar, pitjik, meselem pitjik ol çagalar hem içip bilýär, hemmesini hem çagalar hem içip bilýär, gullanyp bilýärler, amma çagalara-da, meselem ululara-da fark etmez, ýürek üçin, göz üçin, hatda gemoroý üçin içip gullanyp biler. Sary guty diýdigim ol içki organlarymyza oda ama samy birinji rezultat görýänler aşgazanda problem barlar hemen iň çalt rezultat görýänler onlar berenekdar ýüzde doksan nokta ýedi gyrmyzy miwelerden itde bunu Aýallaram içip bilýär, erkeklerem içip bilýär. Ýumşak dokular, meselem, erkeklerde prostat bolup bilýär, aýallarda-da sistit bolup bilýär, böwrek keselleri. Hemmesini şu name bilen, ne tolko sok içip, gapdalyndan içilýän ýene-de gyda takyr ürünlerimiz bar, onları bilen beraber içip, himikat däl bu zatlar. Bir gün içip, ertesi gün rezultat görýänmi diýip. Himikat näli zat? Alýan ine apteklerden alyp içýän ürünlerimiz. Ol pažarnik gelýär, ýanyp duran ody öçürýär gidýär. Emma yzy ýene-de aýdaly alty aýdan, bäş aýdan gaýtalýar. Näme üçin? Bir kursy içen ýalandan soň, üns berenden soň-da wraçlar aýdýar, alty aýdan ýene-de kursyňy gaýtala. Näme üçin aýdýarlar? üstüni ýapmak üçin ana şol pažaryň bar közi duraşan. A bu bärdeki zatlar sizi polnusty düýbünden aýyrýar. Putamu şda bu biziň günlük kullanjyk haýatymyzdaky zatlar. Saglykly iýip-içip, saglykly ýaşasaň, gerçekden hemme zadyň sagdyn oňat Doga zatlar iýip ýöreseň, gerçekden sen kesellem etsin. Witamin bizem organizmimiziň özi çuda aslynda. O çudany goramak üçin hem gerçekden bizler oňa destek bolmaly. Ama bu iýip içýän zatlarymyz bilen maalesef ýardam edibilmez. Gök gapakda Freedom, içinde gülkosamin sulfat, hondratin sulfat, MSM seýre C witamin bar. Ýüzde dogsan nokta bir sap aloe wera. Bul süňkler üçin, aýdala aýaklaryň hemme süňkleriň hemme ortalarynda meselem tirseklerde bolsun, dyzlarda bolsun, topuklarda bolsun, oňurgalarda bolsun ortalarynda sowuklyklar bolýar. O sowuklyklar ýaşyň geçmegi bilen bu zatlar gaty başlaýar biziň iýýän zatlarymyz bilen bizler ene ýaşymyz geçdigi saýa agramyz name diýýär agyr iş edýärsiň köp ýörýärsiň onuň bilen şo gaty başlaýar ondan soň ene her hili agyrylar döräp başlaýar işte şony bu sowuklygy meselem şony operasiýa edip goýýardylar meselem öň indi biz operasiýa ene şol freedom bilen wastanaýdym näme üçin muny muny ýaly aýdýan men men özüm rezultatyny görensoň aýdýan. Ine men aloe vera näme üçin içmeli diýip aýdýar. Obýazanny diýip aýtmaýar. Saglykly ýaşamak üçin. Doglan wagtyňyz içiňiz arassa ak kagyz ýaly zat. Elementarny iýen naharymyzyň tabagymyza çenli ýuwbes. Emma iýip içip näme edenimiz bilen affedersiňiz tualete çykanymyz bilen içimizde galýar at otlar. Sen näçe ýyl ýaşyňy hasaplasyn näçe ýylky zatlar dur içiňde primernno. Içki organlaryň seň düzüp işlemegi üçin onlaram arassalap tämizlenip durmaly. Elementarno mana men primernno şoňa suw guýup şol huşera suw guýup name diýen welin bir hepde name döwsem ast-ast saralyp başlaýar düýpleri şo gapdallar zatlar saralyp başlaýar. Men şuny ýuwýan. Arassa suw guýup duryn bolmasa. Suw A ýene içýen boşadýan soň şol saralyp başlaýar. Näme sebäp? Ene soň gözüňize getiriňler özüňiz kofe içýesiňizdir, çaý içýesiňizdir we başga-da köp iýilýän zatlaryňyz. Haýsy birini men sanap oturayyn? Aý çökeleň ene şo zatlar siziň ýyllarja içiňizde dur. Ne zaman meselem aýdaýyn detoks geçdiňizler? Ýewropa taraplarda detoks her Üç aýdan detoks geçýärler. Häzir ine biziň grubumyz her bir aýdan detoks grup name etdiler. Bir aýlyk detoks programma aldyrýarlar däne, detoks ýapdyrýarlar. Indi witamin we minerallar. Bunlary hiç kim towsiýe etmesine garamaly däl. Bu ilaç däl, bu derman däl. Bu

Ine saglykly damar birinjä hiç hili name ýok arassa ikinjä seret uje holesterin döräp başlady holesterin ýag uje üçünji uje polnusde dganyň ýollaryny dyknatdy şul damar ýüregi diýen bolsa ýürekde felç bolup bilýä infarkt diýjegim da beýnä gidýän bolsa felç bolup bilýä. Ol birbada bolýan zat wagtyň geçmegi bilen bolýar hemme zat. Işde turba bir wagtlar turba goýulýarda suwy geçirmek üçin demir turbalar. Şol öz-özünden zeňläp nädip galýar. Häzir şony plastmas turbalara çevirdiler. Şu plastmas turbalaryň dykyny üns beren bolsaňyzlar ýagly zatlar gögeribersin. Ýagdan ýaňa näme edip şolam wagtyň geçmegi bilen şolam dykyny şonam dyknamagyny açmak üçin kislota guýup açýarlar suwda. C witaminimiz, Nobel premiýa alan Forever Daily-miz içinde ýigrimiden aňary miweler bar. Bu miweleriň köpüsini gerçekden bizler günlük haýatymyzda alyp ullanmadyk miwelerimizem bar, iýip görmedigimizem bar. Amma bärde iki sany tablet iýdigimizde günümizde bizler komplek şu miweleriň hemmesinem iýdik ýaly. Ary ürünlerimiz, ary ürünlerimiz meselem bärde Name durandyr samolýodyň znagy üstde çyzyk durandyr. Üstünden hatda samolýodam uçurmaýarlar. Samolýot plantaçy ol ekilen güller bar. Al arlar o ýerde iýmitlenýärler. Şo samolýot uçsa şonuň benzinine göze görünmeýär ol. Şol düşýär. Şoňa göz öňüne tutýar. Şonuň ýaly horewerligim şo zatlaram göz öňüne tutýar. RG Plus, bu-da Mobisk Premalyň, Doktor Murat, munda bilgi gerek bolsa Google-a girseňizler, Google-da bar. Meselem, Active Probiotic, bu-da ikinji beýnimiz diýýärler, muny hökman ullanmaly. Köp keseller şol bagyrsakdan başlaýar, bagyrsagyň seň çysty bolsa, arassa bolsa, seniň uje köp nämeleriň, keselleriň ýok diýmegi. Bärde-ne bular köpüsi şularyň menä First Aloe Vera Gel, Uja Hit Lotion, a Rossiýanyň MCS namesinde durýar, Skor Pomuşynda durýar. Näme üçin? Men arada özüm işledim, arkam bişdi welin, arkama şu First-den birinji Aloe Werany çaldyk, näme etdi, ondan soň First sypdym, bir gün, bir günde srazy aýyrdy. Ýüzde ýetmiş sekiz sap aloe wera bar içinde Fiorsuň. Aloe wera jeliň içinde ýüzde segsen bäş, MSM geliň içinde ýüzde kyrk, Hydlation-yň içinde ýüzde otuz alty, Propolis-iň içinde ýüzde ýetmiş dört. Propolis-iňem, Hydlation-yňam bunlaryň men çok özüm özüm ullanyp görüp namelerini görensoň arkaýyn men ene sizleriň öňüňizde doly doly gepläp aýdybilýän. Bular ine şampunymyz, oltyghaltymyz, diş majunymyz, el sabunymyz. Meselem, el sabyna ýüzde kyrk prosent uje hatda çagalaram ýuwundyryp bilesiňizler, göz ile girmeýär hiç hili. Indi doglan çagalara çenli ýuwundyryp bilýärler. Diş majunymyzam çagalaram gullanyp bilýär, içinde Futor ýok. Futor diýmek, futor ýöne ol ýawaş-ýawaş gitdigi saýy beýniňe Alergem unutganlyk keseli döredýär. Meselem, goltugaltymyz içinde alýumin sink ýok. Alýumin sink derini daşa çykarmaýar. Deriň daşa çykmasa, o yzyna gitdi. Menem şuny aýal-gyzlarda Grudnoý raklar köp dörýär. Näme üçin? Patamu şda biz şu deri yzyna gidýär, daşyna çykmaýar. Aslynda biziň hemme organizmimizde derem çykmaly, içen çaýymyzam çykmaly, hemme zadymyzam çykmaly. Ine, elementarny içen çaýyňyzy çykarman oturyňyz-da, iki sagat, üç sagat näl bolýar? Näl zorlanýarsyňyzlar? Hiç-de gözüňize getiriň, organizmiňize näl zorluk berýärsiňizler? Şu goltugalta sepýäňizler, çalýaňyzlar, şo deriň çykmasa. Erkeklerde-de, meselem, aýal-gyzlarda Näme goltalty mäzi bar diýýärler. Erkeklerde-de aýny şonuňky ýaly. Erkekleriňkem der gitmedik ýagdaýynda aşgazandan problem tapyp, erkeklerem edil şonuňky ýaly. Şampun kondisioneri ýüzde kyrk syrap o aloe wera bar içinde. E kremlerimiz bularam hemme osnowa aloe wera. Özem Beauty Avens-iň Nobisk premiýalaryny alan. Bul ürünimiz şu an stokda ýok. Muny ýenilemek üçin şeý ýapdylar. Meselem şuny günlük meselem haýatymyzda hemmesini kullanýarsyňyzlar empati. Bul empatiň biri şunuň hemmesine degýär. Indi detoks S dokuz. S dokuz hökman kilo üçin kilo bermek üçin däl. Bul polnusty organizmi täzeden aýdaýyn kysaja düşündirende uborka etmek üçin. öýi uborka edişi ýaly edil organizmi uborka etmek üçin gerek. Farewlin kompaniýasy serediň ýüz altmyş sekiz döwletde işleýär. Amma häzir bärde on sany döwlet görkezilen iň köp gullanýan döwletleriň içi meselem Ýaponiýa birinji ýerde dur. Ýaponiýa meselem şuny gullanyp Ýaponiýada uje işe girmezden öň sen Para biliminiň ürünlerini kullanýan bolsaň, bizlerde anketa doldurylýar we edil şonuňky anketa dolduranda senden sen şol güda tapýak ürün kullanýan bolsaň, şonuň ýaly sagdyn adamlary alýarlar. Şo zatlaryna çenli üns berýärler ekeni. Indi bu meselem biziň mana öz grubumyz bar. Işte bärde bulunje biziň türkmenleriň öz gruby, türkmen öz grubumyz döretdik muny. Mundan daşary bizler Global Time diýen ulakan globalny grubumyz hem bar. Orsça düşünip, orsça näme diýen olar üçin o gruba-da Ekläp biles bu guruda we ekläp biles türkmen türkmençe we orsça bilmeýän adamlar üçin türkmen gurumyzada ekläp biles. Sizlere hemme bilgi agtarylýar ýeter ki sizler istäňler. İşte bärde näme gerek ine aýdyşym ýaly sizler sizleriň yza çekýän adam köp bolýar. Aý bu ýapybilmesin, edibilmesin, Amma hiç kimem ýamanlygymyzy islemeýär. Dogan-garyndaşlarymyz, olaram bilgisiz, olaram öz opytyny aýdýarlar. Size kim näme sowet berýän bolsa, aýdaly, Äý, ol bolmy, äý, bolmy? Diýmek, ol adam aýna bolup otyr siziň öňüňizde. Siz onuň içine okap oturyşyňyz näme? O näme diýip otyr, Men edibilmedim bir wagt şu zada. Senem edibilmeýäň. Men, men içimde gorky bar bular ýaly zatlarda. Men ýapybilmeýän. İşde ony saňa aýdyp otyr. Şonuň ýaly düşünip, gerçek zat ol. Gerçekden, meselem, men häzir birine sowet beren wagtym, lýuboý edip bolmaýan zat ýok. Prosta sen özüň şu zada höwes etdiňmi, sen şo zada oňat üns berdiňmi diýen. Äwet, üns berdim. Araşdyr, agtar, hökman şul işde seniň şu gyzyklanan işiňde uspeşni bolan adam bar. Sen ony ýapybilersiň. Ýeter ki, seniň nämaň bolsun. İşte öň mene şo zada düşünmeýär ekenim. Mene aý düşünen ýaly internetde näli iş gurmaly hem mene Instagram, WhatsApp, Facebook hemme zatlar gatow bar. Enşallah bizerem bunlary türkmençä çevirip ýawaş ýawaş türkmençesinem ýaparys hemmesini nesip bolsa. Indi Forever bul kompaniýa girmek üçin näme etmeli? Hemen aýdaly kaýdyň besplatna hiç hili problem däl. A kontrakt baglaşan kontraktyňam beskoneçna. Kontra men kontrakt baglaşdym iki ýarym ýyl Türkmenistanda boldum gelenden soňam meniň biznesim dur men ene dowam edip ýörün arkaýyn. A käbir kompaniýalar ony etmeýär. Sen sanagly wagtyň içinde bu söwda etmeseň seniň nämäňi saýpaňy kapadýarlar. Bärde onuň ýaly zat ýok. iki sesilik ürüni aldym, sen uje biznes partnýor bolýarsyň. Sen ondan öň ullanyjy, klient, sen iki sesilik ürüni aldykdan soň sen hem ürüni kullanýarsyň, hemem uje bu biznesi arkaýyn adamlara näme edip bilýärsiň. Seniň diňläp işleşjek diýen adamlara. Indi nähili wariantlar bar? Üç wariandy bar. Ekonom wariandy aýdaly dört ýüz elli dollar iki CC-lik gir bilersiň. CC diýmegim her ýurtda bul walýuta puly üýtgeşik ondan soň Türkiýede lira, Rossiýada rubl, aýdaly Amerikada dollar, Dubaýda terhem diýşi ýaly. Bu saýtyň özündede CC diýip goýulýar. Seniň internet saýpaňda CC, şol seniň pullaryň. Iki sesilik aldygyňyz zaman dört ýüz elli dollar gruba alanda dört ýüz elli dollara ýetenok. Dört ýüz elli dollar bilen sen uje biznes partnýor bolup dursuň. Ýok, men iki sesilik däl, men dört sesilik bilen girjek profi, professional däl, girjek. Dört sisilik bilen girjek, iki sisini özüm alyp gullanjak, gullanandan soň men aýdaly doganyma ýa garyndaşyma ýa bir tanadygyma iş towsiýe eden wagtym hemen oňa iki sisilik urunu berip onam işi oturtjak diýseň onuň ýadydan giribilersiň, ýok vip näme bilen girjek diýseň ol biznes myşleniýaly adamlar edibiler ony, Ol uje bäş müň dollar bilen girilýär. Bäş müň dollar bilen girli o superwayzer sewiýesine hemen sen uje bir sewiýä ýetýärsiň, o sewiýede sen uje superwayzer bolýarsyň, olam ömürlik gali. Mana häzir oňa geleýin. Iki sesilik girende sizler uje ýüzde otuz indirimde bolýarsyňyzlar. Ol bir seniň uje gazanjyň hem aýdaly ýigrimi bäş prosent getiren adamyňdan gazanýarsyň. Ol bir, seniň ol aýda bir sisi ýapdyň, onuňam bäşi goşulýar, ýüzde otuz gazanýarsyň. Superwaýzerda näme bolýar, sen tek başyňa däl, grup bilen ýapýarsyň, aşagyňdakylaram seniň söwda edip, aşagyňdakylaram adam oturdanda, onuň ballary saňa-da degişli, özlerine-de degişli bolýar. Superwaýzer boldukda näme bolýar, sen uje ýüzde otuz üç seniň gazanç käriň bolýar. A täzeden sen adam çagyran wagtyň täze işçi çagyran wagtyň. Seniň uje skidkaň ýüzde otuz sekiz bolýar. Bular ömürlik galýar. Sen şonuň ýaly bolup aýdalyna assistant menejerdede uje şonuň ýaly skidkaň seniň namedy gidýär. I gazanan puluňam ýokary galyp gidýär. Skidkaňam düşüp gidýär. A menejer sewesindem iki aýyň dowamynda ýüz ýigrimi CC ýapyp bilseň, Ýa-da bolmasa dört aýyň dowamynda ýüz elli edip ýapsaň sen ýüzde kyrk sekiz indirimiň bulan ömürlik islän ýurdyňa gitseňem geçerli ol ondan daşaram sen ýüzde kyrk üçem gazanjyň bolýa ol bir menejer boldyňyzlar menejerde sizler edil ene öz geçen ýoluň görkezdiň özüň ýaly ýene birini menejer çykardyň olam menejer boldugynda aýdaly iň minimum gazananda menejer müň dollar diýe iki müň dollar gazanýarlar. iki müň gazanan sen bäş sany aýdaly on ýylda ýa bir on bäş ýylda bäş sany menejer çykarsaňam seniň gazanjyň on müň dollar bolup dur indi gözüň getir olaram seniň menejerleriňem aşakda olaram oturanok olaram işläp otyr olaram edil sen kopiýada gidip otyr olaram seniňki ýaly işläp

Näme amal etsin, awtobonusyň, prezidentskiý bonus. Ine-indi awtobonusy aýdaly, birinji urwini elli KK, ikinjisi ýüz, üçünjisi ýüz elli, i dört ýüz size otuz alty aý boýunça firma berip dur. Edil şunuňka üç urwin bar, üç urwinde, üçünji urwinde-de şol ýapmaly KK-laryňyz büýülýär, şoňa görä pulam büýülýär. Muny otuz alty aý boýunça firma seniň beýleki gelirleňden daşary berip durýar. Sen islän wagtyň ony alyp, aýdaly, maşynyňa alyp ullanjakmy, ýa ogluň okuwda okup oňamy, ýa jaýyňamy, seni, sen çözýärsiň muny, firma saňa ýeterki puluňy berip durýar. Ine, urwinler diýende, indi mana urwinlerimiz, iste assistent superwizerden başlaýarsyňyzlar, superwayzer, sekiz prosent, assistant menejer, on üç prosent, menejer, on sekiz prosent, uje starşi menejer, aşagyňda iki ýa dört sany menejer bolýar, soring menejer, aşagyňda bäş sany, sekiz sany, sapfir menejer, dokuz, on alty sany, brilliant sapfir, aşagyňda on ýedi, ýigrimi dört sany, Bu wagtyň geçmegi bilen bolup gidýär. Bu näme meselem bir lent we menejer bul uje ýigrimi bäş menejer daýmond diýerler. Sen uje näme bolýasyň pensiýa pensioner bolýasyň. Oturan ýeriňde dollar we milliarder pensioner bolýasyň. Bar bizere gelip katyldyňyzlar bizer näme sizere berýäs bizer eliňize biznes nawiçka dokument berýäs mana şu dokumentde seniň etmeli şartlaryň bar ýeter ki sizler şuny ediňler aýdyşym ýaly düşünmedik ýeriňiz seni kim işe çagyran bolsa şol sponsoryň bilen jaň jaňlaşyňdan günde şol şartlary kak polojna edýärsiňizler Meselem bizleri işe çagyran wagty bizlere men iki gün wagt berýän diýdi, iki günden diýdi sizlerden şunda jaň edip şol birinji, ikinji, üçünji şaby, dördünji şaby ediňler diýdi. Men sizlerden soraýan diýdi. Sizlerem edil şonuňky ýaly kimi işe çagyran wagtyňyzda şol namany soramaly. Nede çonkyýa trebit etmeli. Ine bular meselem bizeriň üst liderlerimiz. Şularam bir wagt bizler ýaly adamdy. Amma hemme kimiň gidýän ýolundan gidýärdiler. Artyk bularyňam haýatyndan forever çykdy. Ýoluny degişdirmek istediler, risk almadylar. Bular prosta istegi istediler. Käbiri risk diýýär, risk däl bärde. Seniň ýitirýän zadyň ýok. Bu ýola geçdi, durmuşy degişdi. Biziňem Bu günümiz a bularyň bu güni biziň ertemiz bolýar. Bizlerem edil häzir şu ýoldan hiç haçanam dänmän gitsek, edil bularyň ertesi bolýar. Ine işläp ýören işleriňizde näle work plant. E bir gün aýdýan siz begenseňiz sizi begenmeýärler. A Seni begense seni begenmeýäsiň o bolýa bu bolýa iş ýerinden her hili nama bolýa ama bärde sizlere elmydama ýeter ki sen iste seni destek edýaler ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran internet magaziniňiz ýedi ýigrimi dört işläp duran internet magaziniňiz nire gitseňizlerem siz bilgili boluňlar Siz internet magazinimizi ýanyňyzda götereniňizdir. Häzirki işleriňiziň hiç haýsyny ýanyňyzda äkidip bilmeýsiňizdir. Ine, adamlaryň iň näme diýen zady, üç ýyl, dört ýyl, bäş ýyl, ýedi ýyl diýeýin men, öz işi üçin ýügürmeýärler, emma kyrk ýyllap biriniň işi üçin ýügürýärler. Ine bir wagt şuna bi şul kompan komandanam düzmek üçin bir adam başlady. Bu günki gün we mundanam häzir ulakam. Ine bizleriň e bul uje prezidentski bonuslar Mikola Şwerkşiň o önemlisi bul Atilla Gidafalow bizler häzir şularyň sistemi boýunça işleýäs. Ine kazakistanski liderler Ýermek Bukaşenko aradan çykdy. E Maýra Umarowa munuň aýaly häzir çagalary bilen özi ýapýar bul işi. Ýurist, ýuristler edýän bolsa, diýmek hemmämem etmeli bul işi. Şolam aýlygyndan nedawoýny ýa iş grafigyndan nedawoýny. Rolf diýip, dünýä birinjisi äz buny-da geçdiler. Farhat Kuramşin meniň iş partnýorym häzir ine şul. Emana aýaly bilen, gelni bilen, Natalýa bilen. Natalýa-da häzir Parhadyň aşagynda bolsa dine gazanjyny görüp otyrsynzlar. İşte bizleriň bular ýaly namelerimiz doly premýerlerimiz gerçekden. Amma işläp ýören işlerimizde, öý işlerinde, fabrikalarda, magazinlerde işläp ýören işlerimizde şular ýaly adamlar barmy? Sorag beriň özüňize, ýok gerçekden. Benjamin. Ýa bir wagt ina, sen ýer ýüzüniň niresinde bolsaň boluber. Seniň ýaşyň büýük bolsun, seniň ýaşyň küçük bolsun, park etmez, sen daýaw bol, sen semiz bol, sen gara bol, sen gazak bol, fark etmez, sen diňe ýeter ki iste, iş etmäge, iş öwrenmäne. Bul işde hemme kime-de ýol bar. Ä, elementarny häzir işläp ýören iş ýeriňizde o bolsun, bu bolsun, näme bolsa, ä kimligiň barmy, ýaşyň näçe, hemme zadyňyzy soraýandyrlar. Işde Bul işde ýeterki sen diňe öwrenmek iste. Haýsy ýaşda boluber, sen inwalid boluber, etmek iste, hemmesinem, hemme şansyňyz bar bärde. Ene bul indi bizem öz rezultatlarymyz. Ene bärde Arzuwyňkam bar, Ilmyradyňkam bar. Ene bärde Gülşadyňkam bar. Hemme, meselem ene istegleriňiz hemmäňdäm bardyr. Şu istegleriňizi üçin.